Hemm parti minni li temmen li ħafna mill-ħajja hija li titgħallem kif għandek tmut. I don't know, for maybe it's just me trying to justify. Le, mux għatajt ta' fajr bla sens. Kultant tafx naħseb. Mux il-soltu jgħidu li dik. Le, le, le, tajt punt profond fl-opinjoni tiegħi. Eh, kultant naħseb li tlifna il sens ta' rassenjazzjoni. Ġifiri, għabad nil-bar palissa, ma kan iftakar per kont nżur missiri San Vincenz fejem ħafna sofferenz, etc. U dejjem qed tiltaqa' mal-mewt, jiena f'missiri sakemm għadda l-ħajja l-oħra fil-kamra tiegħu. Naħseb mietu tnax-il persuna, ġidat dejjem jiltaqa' mal-mewt. U tidħol dik is-sens ta' rassenjazzjoni, ġifieri preparament ukoll għall-ħajja wara l-mewt jekk hemm, għax mistoqsija li għadni m'għandix risposta liha. Imma naħseb normalment tant kemm aħna fiċ-ċirku li ngħixu llum

da ċiklu kraħ fil-ħajja eh, ma namlu ix. U dik tlifnija meta qablu għama soċietajiet antiki, il-soċieta Maltija, għaw, soċieta moderna, inkluż il-soċieta Maltija, hija soċieta ta' illużjoni naraj. Jena falsità estrema, ġifiri, u fejn ħarbu minn daw il-mistoqsijiet. U daw il-konversazzjoni. Anki t-masħabek, dil-konversazzjoni fuq il-mewt, kem tamila? Ma oħti namela sfortunatament ħafna aktar mill-li nishtiq. Anka, anka dal-kumment ta' rassenjazzjoni ġiri ġi tkellimna ħafna dwaru. Mi għajn nifsi nikkontemplaħ, xie namel namel ħafna meditazzjoni u e- e- e- darba kont rajt xi ħaġa spiex ta' li li tajjeb li inti għandek every now and then tikkontempla ftit il-mew tiegħek u tagħmel paċi ma gradwalment tul il-proċess ta' ħajtek tagħmel dejjem naqra iktar paċi mal-fatt li inti minn tixaw għal dejjem u li l-affarijiet li ħadħalli warajk kienu ehm, jew għalmenu attentajt li tħallihom aħjar milli kienu meta sibthom spiex dik hija parti kbira mill-filosofija tiegħi. Naħseb li the rise of social media ehm, hija spiex ta'

people are revering me like a god, I'm not gonna die, zgur, mm. somewhere in the subconscious tiġ dik il-loba. U naħseb li il-social media ta' forward għalek platform fej, bazzikament, social media, xinu l-page tijak hija art għal zaħir fej n-nis jistaw jiġu mu kitu klajk, jew ħart, jadu l-ek proset, kemm inti ħelwa, etc. etc. So you're getting a shot at celebrity, even if you have the most mundane, average life. And that is very very appealing. U għaj tajet ħafna mal-fat li deep down we understand that there is a finitude to me, but I don't want to look mm. at that finitude. And I will do anything, ġifiri, jow ħankun fanatiku tal-futbol, jow ħan arma l-karozza, jow u qabel kena speċi daw distrazzjoniet. Issa bil-mobile fidejna li jena u kol għandi pjuttost, għandi pjuttost problema bieħ. Eh, it's so accessible, ġifiri, jien kif jiġi nofs xsib faċli li kull marret nagħmel ma rridx noqgħod ninżel sal-garaġġ niftaħ il-karozza le nista' nħares nafa sekilla l għandi buttuna waħda minnhom ħamra bomba xi ħadd people still care about me and, mm. I, and I can go on. Eh, ehm, Parti l-idea ta' ċirku tiegħek fil-verità. Jiena għandi għadijat ehm, naqra differenti fuq fuq is-social media fis-sens naqbel ma' ħafna li għedt imma ma ninsewx li kieku ma kienx is-social media f'dan perjodu ta' pandemija kieku persuni li qed jisofru l-iżolament u eh, ġiet biex nisottolinja minn xi ngħid li that's the only dimension ta' social eh, media I think it's one of them però ovvjament eh, utilità kbira. Naħseb daf bħal kollox ġifieri dejjem ikollok l-abjad u l-iswed ta' kull ħaġa. U ximkien xi grey area importanti. Eħe, ma naqbel miegħek, ġifieri l-bieraħ, l-bieraħ mit ħabib tiegħi minn barra kan tant tant konna ġibna l-ben tiegħu għaw. Ehm, Volker u mit mattak f'qalbu l-ġimgħa. Nkont nikkorrespondi ħafna miegħu fuq fu Messenger, eċċetera. U tħalt fil-konfo żemmek u kważi surreali, ġifiri, dak persuna miet imma dak il-konverzazzjoni għadha hemm. Ah, ah, ah. Ġifiri, u forsi, forsi minn ċertu għat allura tgħin biex biex persuna ma jintilifx kompletament. Ah, bħal meta inti bħal artist probabbli tikkontempla fuq il-fatt li forsi dik il-famuża li kont tuħrixtu dik id-diska famuża. Tant famuża li nsejta bro. Jiena jiena nsejta. Imma ma kienx il-ġener tiegħek. Eh, eh, eh, Xi sempot fajla. Luċija u Samuel, ġib waħda tajba. Ġib waħda U rajt il-video u koll. Il-video ehm, xogħol eh, jiena dejjem hekk daw il-ġgajti tal-ġen naħdem. Ehm, oħti oħti wkoll għandha ġgajta tal-ġen madwara tal-is u it was kind of like a collaboration bejn il-grupp ta' li konna na iktar ta' triqna iktar rough around the Edges, tal-hip hop u oħti li dak iż-żmien kienu jagħmlu fil-femma tiegħi l-aqwa xogħol biżiv ta' teleseries li qatt sar Malta b'Evangelisti ehm, u speċa it was that kind of collaboration. Le li punti li rrid ngħid li fej forsi sa l-avvent tal ta' social media, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Din l-aspirazzjoni ta' immortalità sa' ċertu punt kienet klabb esklussiv ta' min joħroġ video ta' ċelebrità, ta' min jagħmel eh, album, eċetera. Illum kulħadd għandu dik l-opportunità. So it has sort of democratized yes. that, that sort of aspiration. Ġifieri ħaj naħseb.